Ga'i ddeud yn y lle cyntaf faint ydw i'n gwerthfawrogi'r cyfle yma i gael uh, rhannu ambell i neges efo chi a ni'n agosau at uh, ddiwedd tymor y Nadolig. Dwi'n gwybod y bydd llawer na chi yn parhau weithio um, dros y dyddiau cyn y dolyg um, a dwi'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Gwerthfawrogi ymrwymiad pob un yna chi. Mae'n debyg ers y cyfnod clo um, ond yn enwedig yn y tymor yma hefyd. Dwi'n teimlo bod yn roddiad yn staff addysg, yn te y, y teulu addysg yna, yn staff ysgolion, y staff yn yr adran a phawb sy'n ymwneud ag addysg wedi bod yn wirioneddol yn ragorol. Um, un o'r pethau mae'n debyg y dwi wedi ddysgu ac o siarad gyda yn plant a'n pobl ifanc ni, um, a'i rhieni a'i gofalwyr nhw ydy, um, nad ydy dysgu yn adnabod unrhyw ffiniau o gwbl Mae'r cyfnod Covid yma wedi trio gosod ffiniau ni, ond dwi'n teimlo bod ni wedi gorchfygu rheini. Dwi'n ymwybodol iawn bod, uh, bod pawb wedi blino, ond mae'r ymdrech wedi bod ddim llai nag arwrol ar ran pawb. Um, a dwi'n gwybod y mod i'n siarad ar ran yr aelod cabinet uh, Cemlyn Rhys Williams, y cynghorydd Cemlyn Rhys Williams yn deud hynny hefyd. Y peth pwysica wan mae'n debyg ydy i ni gymryd stoc um, ar yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus a pharatoi unwaith eto ar gyfer yr heriau a ddaw. Mae'n debyg na'r peth pwysica un rwan ydy chi gael cyfle i ymlacio yn heiddiannol dros yr wyl a chi fod yn gwneud hynny gyn belled yma ar amoda'n ffodus yma yn caniatau ni wneud wrth gwrs ond ych chi fod yn gwneud hynny efo'ch efo teuluoedd. Um, dwi eisiau chdi sôn yn do am yr heriau a ddaw yn mis Ionawr, ond dwi'n teimlo bod ni angen y cyfle yma i ymlacio, i gymryd amser i ni'n hunan, fel yn bod ni'n barod um, ar gyfer yr heriau yna, um, ac ar, ar bod yr, y batris fel tai wedi cael ei chargio ar gyfer mis Ionawr. Um, dwi wedi bod yn adlewyrchu mae'n debyg ar lwyddiannau yn cyfundref ni yn ystod y cyfnod yma. Da ni wedi llwyddo i barhau i fod yn cefnogi addysg i plant a'n pobl ifanc a hynny er gweitha'r holl heriau da ni wedi wynebu. A da ni wedi gwneud hynny yn arbennig o lwyddiannus a mae hwnna i lawr i bob un yna chi. Um, dwi'n gwybod bod hynny'n cael ei werthrogi gan y cyngor yma, dwi'n gwybod bod yn cael ei werthrogi gan y rhieni a'n gofalwyr ni. Ond y bennaf oll, mae'n cael ei werthfawrogi gan y plant. Mae haddysg nhw wedi gallu parhau i gario ymlaen. Um, dydy o ddim wedi bod yn hawdd bod tro, wrth gwrs, a da ni wedi gorfod defnyddio dilliau sydd yn anghyffredin i ni i fod yn gwneud hynny. Ond mae'r llwyddiant yna i bawb weld. Felly, yn syml iawn, diolch o wilod calon i bawb. Uh, mwynhewch yr wyl a dwi'n edrych ymlaen i barhau i gydweithio efo chi ym mis Ionawr. Pob dymuniad da a phob bendith i chi dros yr wyl.